Inti kont teacher u tgħallem it-tfal żgħar u bħala teacher kont taqla xi rigali fil-milied u. Mhux Mhux hekk? hekk, mhux hekk. Mhux għedtilhom darba lill-ġenituri. Eh, għattilhom Għedtilhom biex ma jtukx iktar piġami Le, le. u u affarijiet. Ma, le. kif għalu li huma, għalu li ke- kemm affarijiet se tirċivi u forsi kollok u hekk u hekk u hekk. Eh. Allora huma ħasbuha li ituni xi ħaġa. Tal-flus. Tal-flus. U jiena rringrazzajthom xorta. Imma darba fost l-oħrajn, għad jiena kos dawn il-flus nista' nagħmel xi ħaġa u għad nista' ngħin il xi ħadd. Ġietni ħsieb li immur l-uffiċċju missjunarju U hemmhekk saqsejt L-Uffiċċju Missjunarju, eħe. L-Uffiċċju Missjunarju u saqsejthom xi proċedura hemm biex inti tgħin persuna mill-missjonijiet għal qassis. U tawni ritratt tagħha, kif kemm inħallas, kif għandi nħallashom, qaluli 300. dikinhar. Ma kellekx inti 300. Ma kellix, żgur. U qalu lek tħallasom bil-mod. Qalu tħallasom bi ftit. Bil-mod. Kif tista'? 10, 20. U bdejt tħallasom. Bdejt inħallasom. U kien hawn dan il-ġuvni. Aha. U x'vera, sister. Illi bdejt tħallaslu biex jistudja u biex isir qassis. Qassis. U x'vera, eh? U mbagħad bil-mod il-mod dan. Wasal biex jieħu l-quddisa. Kienu wara tliet snin, kienu li ħallastthom lhu tliet snin, u ħal quddiesa. Le, imma, imma qalulek, qalulek, qalulek, qalulek biex dan, eh, qalulek biex tmur hemmhekk inti. Of course, eh, stidnuni u l-invitat huwa għandi, mhux se nqattgħu, avolja ma mortx. Eh, għaliex ma mortx, sister, għaliex? Eh, għax. Għaliex? Għatlu, eh, eh, Il-flus li jiena se nħallas biex niġi l-Indja, aħjar intihomlok għat-tfal u tagħmel xi ħaġa għat-tfal. Araw, sinjuri, l-ġmiel ta' din is-soru! Intom ukoll mistiedna li tgħinu, li tgħinu lil dawn in-nies fqar, li m'għandhom xejn u li qed jistennew l-għajnuna tagħkom. Għada l-maratona mill-nofsinhar sa nofs il-lejl, il-linji miftuħin anke llum. Sister, issa inti, issa llum dan qassis u rridu ngħidu xi ħaġa importanti ħafna, l-iktar ħaġa importanti tal-biċċa tal-programm illum. Dal-qassis li sar bis-saħħa ta' din is-soru, illum bis-saħħa tal-flus li qed jagħtu l-Maltin, Qed jibni oh, skejjel, qed jgħin ħafna tfal, mijiet ta' tfal, qed jitma' li tfal. Qed jgħin il daw it-tfal. U lilek, sister, u lilek jgħidlek mamada. Eh, ek jgħidlek eh, mama. Ġili ktef mam, hello, hello mam, God bless you, u ek, u I mean. Iħossa, iħossa li jina, L-aħħar Christmas, l-aħħar Christmas, hekk qalli, qalli li kieku ma kontx inti jiena ma nagħmel xejn minn dak kollu. Hekk qalli. U sister. U bis-saħħa wkoll tiegħek li inti għintni biex insir qassis u tal-Maltin li qegħdin jgħinuk biex tibgħat li l-flus. Ekku, ekku, ekku. Sister, int naf kemm timmissjah.

Dorian, Sander, Paula u n-nies kollha li hawn kienet kollha sorpriża għalihom. Ilna naħbuhulkom il dan. What a surprise! Father, thank you very much. The Maltese people show solidarity with you

helping and reaching out the poor and the orphan. That's what I've been telling the audience today. Qed jerġa' jgħid. U Sister Salvina għamlet ħafna ġid miegħu għax kieku mingħajrha ma sarx qassis, u l-fatt li sar qassis issa qed jagħmel ħafna ġid bil-flus li qed tagħtu intom lil dawn it-tfal. Jekk trid tara iktar vidjows ta' Xarabank, agħfas fuq waħda minn dawn il-kaxxi, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlilna like fuq Facebook u followyana fuq Instagram. U jekk trid tkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellgħu video ġdid, agħfas subscribe.